yingisa mango yi pfumale timhondzo hi ku rhumisa muyingiseri dokoto studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka facebook page na le ka youtube channel ya vona vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungula ya wena eka email address ya ntokoto studios at gmail com n'wana mhani vutlhari bya mhangela hi ku buta

hi le ka jiwani solima ka muchanel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla ni mi tisela swona enhlikanheni wa siku ra namuntlha ni swi tolovelanga ku va live na nhlikanini ni tolovele ku lava live na madyambu se a na ha lava ku emadyambyini ya siku ra namuntlha mara anyway namuntlha i na i na nhlikani ni lava ku hlamula ni lava ku hlamula eka eka ti-picture letiya ti nga a ku rhendzelekeni ta mina leswi a va swi vitanaka ku i ku trenda so a ni nge yi lehisi ngopfu live leyiwani hi mhaka ku loko no yi lehisa ngopfu ni ta hemba um se ni vulavulela ku la ta tshembiwa se no la ta hundzisa marito mo karhi ku hlamula eka leswiya swi nga humelela xo sungula Ni kombela ku khomeriwa aka nsati wa mina Sonia ku va swi leswiya swi swi endlekini na ku va swi trend-ini a ni ti kombeli ku ku khomeriwa ku va swi trend-ini na ku va swi endlekini ku ku xuta ti-picture letiya so and then . Ni kombela ku khomeriwa ene ngopfungopfu ka vona hi mhaka ya ku voho a hi munhu wa ku kumeka ngopfu va ri connected na xintshungu kumbe na public kumbexani na social media hi ku hetiseka more especially swa ti-Facebook so ni kombela ku khomeriwa swinene ku va ni mi khomise tingana ma ma swi tiva ku ni te yini loko ni kombela ku khomeriwa ene ni vuli yini a swa ha ri na nkoka ku ni tlhela ni swi ngeta la. Eh swo tala ni byeli n'wina ene a swi fit-a ku swi twiwa hi n'wina ntsena so la vanhwini no swi vulela ku vanhu va kota ku swi twa ku ni le ka n'wini ni ti solini so na hindza ka yeleyo a ku ri yo sungula ya vumbirhi. Ni lava ku ku kombela ku khomeriwa eka varhandzi na vaseketeri va vunyanyuri bya Xitsonga kumbexana entertainment ya Xitsonga ni kombela ku khomeriwa swinene lexi endlaka ku swilo leswi a swi trend-a ngopfu i mhaka ya ku i swilo swo biha so nkarhi wun'wanyana ku xilo xi bihi ku fika kwihi wa swi vona na hi matrend-ele ma xona hambileswi na leswinene sometimes swi trend-aka mara mina loko ni owneriwa hi sport arts and culture na mhaka ma B and B a ni trend-angi so I wish a ni trend-i so ku ri swilo leswinene kambe a swa ha vangi tano so ni kombela ku khomeriwa eka n'wina cause vo tala mi mi va mi langutele swa kahle ngopfu. a ka mina van'wani mi va mi langutele swa kahle ntsena a ka mina se mi hlamala ngopfu loko ku va na swilo swa ku swi tikomba swi nga ri kahle se ni kombela ku khomeliwa na le ka n'wina ni rivalelini swinene and then xa vu yi three ni kombela ku khomeriwa a ka lava nga hangalasa swinepe leswiya ku nga lava ni nga na vona laha swinepeni ni ni twisisa ku va swi endle hi mhaka ku va va kha va twa ku vava ene ni tlhela ni twisisa ku ku vava loko ya va ku twisiwe hi mina so nkarhi wun'wanyana loko munhu u n'wi rhandza swinene ku lava ku prove ku wa n'wi rhandza ene ngopfu u nga bayiza u endla na swilo swin'wanyana leswi na worst enemy ya yena yi nga yi yi yi nga ta ka yi nga swi endli u kha u ringeta ku lava ku prove ku um munhu yaloye u n'wi tekela enhlokweni so u bayiziseka u endla swilo swa wrong so ni ni twisisa ku va na reason ya ku va va endle leswiya ene hambi ho swi hlamusela njhani kumbe swi tala njhani ti-reason ta vona ku va va va va va post-ile swilo leswiya swa ha ta vuya laha ka ka issue ya liya ya ku va a va zama ku la ta vula ku ni va twisi ku vava so ni kombela ku rivaleliwa ku va ni mi twisi ku vava swi komba ku ntshikelelo. pressure a yi ri henhla ngopfu lera ra ku mi tsandzeka na ku ti control-a and then mi za mi tikuma mi mi post-ile swinepe leswiya so ni kombela ku rivaleliwa ku va ni tiyini evuton'wini bya n'wina ni ri na nsati ni te tani ni fika ni mi nyika ti-high hopes . mi mi twa nga ku siku rin'wanyana ni nga va na yena forever this person siku rin'wanyana hi nga tshuka hi vi item mina na this person ivi maybe swi hetelela swi nga ha swi nga ha tikombisi swona so ni kombela ku rivaleliwa swinene loko a swi endla a mi to ni rivalela suka mbilwini ku nga ri swa ku rivalela hi nomo ntsena so. ni kombela ku rivaleliwa for ntshikelelo lowu ni nga mi tisa tisela wona na hinkwaswo leswi mi swi twaka nga ku i ti-problem leswi mi ni swi tivaka na leswi ni nga swi tiviku swi ngo tiviwa hi n'wina ntsena but ni kombela ku rivaleliwa a ka swona no tshemba ku yaleyo yi yi ta va yi hundziseke kahle ku ni le ku ni le ku apologise-zeni so. so and then xin'wanyana i ku um loko se swi ta ka sayiti ra mina because a ni vulavulela for sayiti ra vona leswiya swa ku ni kombela ku rivaleliwa ku voho a va ni rivaleli loko se swi ta ka sayiti ra mina hi ku na me swa ni onhela ku va va va post ti-picture letiya na ku va leswiya swi endlekini leswi nga endleka swa ni onhela na le ka site ra mina . ni nga vula ku na va rivalela ene ni va rivalela hi ku hetiseka swi suka mbilwini hayi leswiya swa ku rivalela leswiya n'wi mi swi endlaka so loko loko ho hlangana luya ne u ta ni tiva a ve nge ni tivi hambi ho hlangana ni va rivalela swi swi suka mbilwini ku rivalela swa horisa no ti endlela mina n'winyi so na va rivalela and ku kula kumbexani ku vupfa maturity i ku kota ku rivalela munhu loyi a nga ku endlela xihoxo hambiloko yena n'winyi a tikomba onge a nga ti soli i ku kula so Na va rivalela because ku rivalela swa horisa no ti endlela swona mina n'winyi and then na va rivalela hi mhaka ya ku eh ni kurini like ku kula ka mina ku ni pfumelela ku ni va rivalela ende swi suka mbilwini so na va rivalela. ku va va va swi endlini leswiya va nga swi endla swona um and then um a ni nge endli nchumu xa ku rihiseta ku hi mhaka ku va endli leswi muna mi ni ya ni ya endla yini a ni tano mi se a ni nge endli nchumu xa ku rihiseta hambi swo va swi tele njhani swilo swa ku ni nga rihiseta hi swona ene swi tlhela swi tikomba u nga ku ni ngwenya endzhaku ka loko ni rihisetile a ni nge rihiseti um hi swona a ni la ta swi vula mara ku na van'wanyana va kha va ni sendela swi swo tala va ku why u xuti u pfumele ku xuta swinepe u ri na nsati eh bibele yi ri aka geneza 6 loko se vanhu va ya va kha va tala la misaveni tintsumi loko ti ta hala misaveni ti fike ti vo vanhonyana se ti va navela se ti vhe ti tshama kwahala misaveni ti nga ha tlheleli tilweni ti endla vana na vanhwanyana lavaya hi loko ku ta tswariwa vana lava va swihontlovila leswo duma ebibeleni vo goliyadi a ku ri generation yaliya kumbe rixaka reriya ra nkarhi wa luwa um se Xikwembu loko xi languta leswi nga ku humeleleni emisaveni swi endliwaka hi vanhu na tintsumi a ni ntsumi a ku ri giant that's why ku huma swi hontlovila loko yi xi languta leswi endliwaka hi vanhu na tintsumi xi ti laya ku ti laya va vulaka ku xi ti sola ku ti sola va vulaka ku xi regret-a ku va xi endle munhu so bibele laha yi hi byela ku. Xikwembu, lexi ku nga xo mutumbuluxi wa tilo ni misava, uh, ku nga xo xi nga endla munhu wo sungula xi swi tiva ku ta va na munhu la misaveni xi tsandzeki ku tiva ku in future munhu u ta xi vavisa mbilu hi yini ku ri xoho n'winyi wa misava na tilo na yehe munhu yaloye mara xi tsandzeka ku predict-a ku In future munhu loyi u ta rhandzana na ntsumi ivi a ni twisa ku vava. That's why loko a xi swi tivini a xi ta xi nga tisolangi because a xi ta xi swi tivini ku i swilo leswaku swi ta humelela i Geneza six I mean i swilo leswaku swi ta humelela se xi ti laya so loko swi tsandze Xikwembu ku xi vhumba ku in future ku ta humelela yini who am I to know ku mindzuku ka siku ku ta endleka yini so ni hlamula xivutiso lexa xa lavava ku why a wu teka ti-picture so but all in all a ni lava ku vula ku ni kombela ku rivaleliwa aka nsati wa mina ni kombela ku rivaleliwa aka n'wina uh, matsonga ni tlhela ni kombela ku rivaleliwa aka sesi luya a nga posta ti-picture letiya ivi ni tlhela ni vula ku na okay mo ni nga ku na mina ni n'wi rivalelini because ye a nga hlamulangi lani but na n'wi rivalela for for for for from side ra mina na n'wi rivalela um a ni na clutch na yena ka nchumu. ni kombela ku khomeriwa swinene ka vanhu hinkwavo lava swi nga fika swi fika swi va khoma kahle swi nga va khomi kahle leswiwani ka n'wina swi nga fika swi swi mi khoma kahle well mi kumi xo xo vulavula hi xona ene ni nge mi stop that's why ka ka xiphiqo xa mina loko mo va mi ni twile a ni. a ni kombelangi ku rivaleliwa a ka yena ni hetelela ni ku se a ni ta kombela ku a a susa na no eh ni lava ku a swi endla hi ku titwela ka yena switepe leswi a nga ta swi teka ku ya mahlweni ni va ni nga nghenelelangi ka nchumu that's why ku rivalela ka swona ni nga swi ni nga swi endli swa nyimpi swa ku ni rivaleli. otherwise ni swi kombela kunene so ni kombela ku rivaleliwa swi kha swi suka mbilwini loko ku ri from site ra mina ni mi rivalelini rinsimu leri a ni nga nghe hi rona ni make sure ku ni nghena hi rinsimu leri ri nga ta ka ri nga fambelani helo na leswi ni lava ku vulavula hi swona hi mhaka ya ku mi ta ni cinca mi ku hambileswi a nga vulangiki nchumu risimu leri u nga nge hero xi nga nge hero u ri twini so na leri ni nga ta huma hi roho sweswi ni ta meka xoko ri nga fambelani helo na leswi a ni ri ku vulavuleni hi swona ku endlela ku swi nga endli nga ku ni lo fika ni vulavula swa kahle ivi ni gega hi tinsimu so ni cinceni von'wina va kota ku cinca ku laha a xi nga swimini um ni cinceni va n'wina va kota ku cinca ku laya xo n'wi pulana xi lava ku ta n'wi endla swin'wanyana ni cinceni va n'wina va kota ku cinca ku laya xi bayizisa hina vanhu but ntiyiso i ku a ni nga bohiwi nchumu ku ta ka public ni fika ni vula leswi ni lavaka ku swi vula more especially laya ka ku a hi swo gega and a hi swo lwa and a hi swo ti defend-ela so a swi nga ni bohi helo mara Hi ku titsongahata loku ni nga na kona, ni tikume ni tini emahlweni ka n'wina, ni ta ni ta kombela ku rivaleriwa. Leswi ni nga swi vula laha aka show leyi, hi leswi a ni vula swona. So lava va decide-aka ku lava ku swi cinca va swi edit-a, a va swi edit-i. But un'wana na un'wana u titwele hi swa yena, hi ta yena tindleve. Ni vone ku swi nga endlisa swin'wana ku ni famba ni kha ni byela hi munhu, hi munhu, hi munhu, hi munhu, hi munhu, hi wun'we hi wun'we. Ni khensile.